Juda te leh Jerusalem luatu te zawng zawng chungah ka kut ka lek ang a, he hmun atang hian Baal a awm chhun te Kemarim hming chu puithiam ho chawpin, inchung chhipa van lam thil ho hnena kun thin te, Lalpa hnena chhechham a, Malkama chhal a chham bawk a kun thin te, Lalpa hawisantu te leh Lalpa zawng lova amah rawn lo tu te chu ka ti bo daih ang. Lalpa Pathian hmaah chuan ngawi reng rawh. Lalpa ni chu a hnaih tak avangin Lalpa chuan inthawina a buatsaih tawh a, a misawm te pawh a tithiang hlim tawh si a. Tin, Lalpa inthawina nia chuan heti hi a ni anga, Hotute leh Lal fapa te leh hnam dang silfena inthuam te zawng zawng chu ka hrem ang. Tin, chumi nia chuan kawng ka zuan kha len zawng zawng, an hotute inpawng nekna leh bumna a tikhat tute chu ka hrem ang. Chu mini ah chuan sangha kawngka atanga au thawm te, misne atanga chiau vak vak te, tlang atanga ri hum hum te a awm ang tih hi Lalpa thu chhuak a ni. Mak test mi te u, kanan mi zawng an boral avangin chiau vak vak rawh u, tangka rawh phur tu te zawng zawng an boral vek tawh a ni. Tin chu mi hunah chuan heti hi a ni anga, Khawnvar chhiin Jerusalem ka zawng chhuak anga wine mawng nawi anga awm mai mai a, an rilru a Lalpa chuan a chhia a tha tih a nei ngai em ti tu te chu ka hrem ang. Tin, an chhungte chu ral lakah a lo chang ang a, an inte chu a ram ang. A ni, inte an sa ang a, mahse an luah lo vang. Grape ho an ten siam ang a, mahse a uaiin chu an in lo vang. Lalpa ni ropui tak chu a hnai e. A hnaiin a thleng thuai dawn a ni. Lalpa ni thawm chu rapthlak tak a ni. Chutah chuan mi chak chu a chiau vak vak ang. Chumi ni chu thinurna ni a ni a, mang an leh hreawm ni, chhiatna leh tiauna ni, thimna leh khaw dur ni, chhum leh thim chhah mup ni a ni a. Kula hung khawpui te chungah leh khawkil kulh sang te chungah chuan tawtawrawt leh ral bei thawm rikna ni a ni a, tin mihring te chunga hreawmna ka rawn thlen anga mitdel ang maiin an kal anga Lalpa chunga an sual avangin an thisen chu vaivut angin ka lei buang anga an tisa te pawh ek dur ang maiin Lalpa thinruna ni ah chuan an rangkazak emaw an tangka rua emaw pawhin an mahni a chhan chhuak thei lovanga ram pumpui hi a thikna meh ah chuan a kang bo vek ang. Rama chengte zawng zawng a tibo dawn a, a nui tihbona rap thlak tak a siam dawn si a. Bung hnih. Aw, hnam zan achang hre lo teh u. Thuruat a lo chhuah hma leh ni chu fa vai ang maia a ral hma leh Lalpa thinrimna hlauhawm tak chu inchung a lo thlen hma leh, Lalpa thinrimna ni chi inchung a lo thlen hma hian tlan khawm rawh u, a ni tlan khawm huai huai rawh u, nang ni lei ami thuhnuai rawlh zawng zawng a thu awi tu teh u, Lalpa chu zawng rawh u, felna zawng ula thuhnuai rawlh tum rawh u, Lalpa thinrimna ni ah chuan thu ruk in in awm thei mah na. Gaza khua chu kalsan in a awm anga Askelon khua chu tihtiavin a awm dawn si a. Chhun lai Asdod khua an hnawt chhuak ang a, Ekron khua chu pawh suiin a awm ang. Tuipui kama cheng Keret hnamte chu an chung a pik e. Aw Kanaan, Filistia mite ram, Lalpa thu chu i chunga lo thleng a ni. Luahtu awm lo khawpin ka ti bawr a lang che. Tin, tuipui kamte chu hnim hring hmun a ni ang a, Beram pute muk huana leh Beramte huang a ni ang. Tichuan, tuipui kam chu Juda chhungte a lo awm chhunte tan a ni ang a. Chungah chuan an beram rual te chu an tla ang a, tlai lamah chuan Askelon khaw inah te an riak ang. Lalpan Pathian chuan a rawn tlawh ang a, an sal tanna chu a lehlinsak ang. Moab deuna leh Ammon fate a aukhumna, ka mite an deuna leh an ramria an intih ropuina chu ka hre tawh a, chutichuan a nuna ka nun chhung chu Moab chu Sodom ang a ni ang a, Ammon mite chu Gomorrah ang an ni ngei ngei ang. Kangṭhai hmun leh chikhur leh kum khaw luah loh a ni ang. Ka mi la vang te chuan an mahni an ral lak ang a, ka hnam la awmchhun te chuan an luh ang tih hi sipai hote Lalpa, Israel te Pathian thuchhuak a ni. Chu chu an chapo na aia an nei dawn a ni. Sipai hote Lalpa mite chungah chuan intih lena an chek sawlh avangin an tan Lalpa chu tibai awm tak a ni ang a, lei Pathian te chu a ṭam vek dawn sia Tin, mite namah chibai an buk ang, mi tinin mahni hmun theuha hnamte awmna zawng zawngah chuan nangni Ethiopia mite pawh ka khan daih a, thaihin in awm ang. Tin, hmarlam ram chunga a kut a lek ang a, Assuria ram a ti bawr a lang a, Nineveh khua a ti ṭi avang a, thlaler angin a ti rawh vang. Tin, a chhungah chuan sarual chitin ramsate zawng zawng an mu ang. Tuivalawng leh Saku te pawh a ban chhip bawk ah te an cheng ang a, tukverh ah te zai an vawr ang. Kawngka bulah te chuan chhiatna a awm ang, Sidar thing a siam te pawh pho ruang a chang ta si a. Hei hi khawpui hlim thei tak, mahni'n ring tak a thinlung a, keimah ka chuang ka liam hi tumah an awm lo inti rilru chu a ni. Sa te muthmun mai atan a va ram nasa ta em? A kal pel apiangin an che khum ang a, an kut an thin khum ang. Bung thum, Hel hmang leh bawlhhlawh hnehchhiah hmang khawpui chu a chung a pik e. Aw chu a awih lova, zilna a pawm lova. Lalpa chu ring lova, a Pathian lam a hnaih duh lo. A chhunga a hotute chu sakei bang leh rum lai an ni a. A roreltute chu tlai lam ching hniah an ni a, a tuk thlenga thial tur engmah an zuah lo. A zawlneite chu pawlawh leh bum hmang te an ni a. A puithiamte hmun thianghlim chu an ti bawlh hlawh a, dan chu an bawhchhe nasa a ni. A chhunga Lalpa chu a fel a ni, khaw lohna a ti lovang, tuk tin a rorelna chu a ti lang anga a pelh ngai lova. Mahse, mi fel lo chuan zahna chang reng a hre lo. Hnam te chu ka ti bo daih a, an kulh teh ram a, an kawtthler te chu tuma kal tlang loh nan ka ti ram a, an khawpui te chu an chhe ta, chutichuan tuma an awm ta lova, luahtu reng an awm tawh lo. Nangin mi hlau phawt la, zilna hi lo pawm la. Tichuan ama chungchanga ka ruat zawng zawng teh ang khan a awmna chu tih boh daih a ni lovang ka ti a. Mahse zing an tho va, an thil tih zawng zawng an ti khaw lo vek a. Chuvangin ral lak la tura ka thawh ni thlengin mi nghak rawh u tih hi Lalpa thuchhuah ka ni. Ka thil tum chu an chunga ka thinurna, ka thinurna hlauhawm tak mai leh leih tura Lalna ramte inkhawm tir a hnamte koh khawm hi a ni a. Lei zawng zawng hi ka thikna meiah a la kang fai dawn sia. Chutih hunah chuan mipuite chu hmui thianghlim ka kut tir leh ang. Lalpa hming chu an za a an lam a, thukhat vua a rawn an bawl tlan theih nan Ethiopia lui piah lam atangin ka hnena dil tu te, ka mi dar te fanu chuan ka thil hlan an rawn la ang. Chumi ni ah chuan ka chunga i bawh chhiahna thil tih avang te chuan i zak tawh lo vang. Chumi hunah chuan i chhung ata i mi chapo na hlimpui tu te chu ka la bo vang a, Ka tlang thianghlimah hian chapo hmang i ni awm tawh lovang, i chhung ata mira thei leh tih duhdah tuar te chu ka zuang a, Lalpa hming chu an ring ang. Israel mi la awmchhun te chuan khaw lohna an ti lovang a, dawt an sawi hek lovang. An ka ah pawh bumna tawng a awm tawh hek lovang a, an eiin an mu ang a, tu mahin an tihlau tawh lovang. Aw Zion fanu, zai rawh! Aw Israel, au vak vak rawh! Aw Jerusalem fanu, i thinlung zawng zawngin lawm la, hlim rawh. Lalpa ni chungchang relna te chu a la bo ta a, i hmelma paih chhuak ta. Israel lal ber Lalpa pawh chu i chungah awm e, thil tha lo i hlau ngai tawh lo vang. Chumi ni ah chuan Jerusalem hnenah, Hlau suh aw, Zion, i kut pawh zawih suh se, an ti ang. Lalpai Pathian chu i chungah a awm e. Chhandamtu tur ni chak tak chu lawmin i chungah hlim anga, a hmangaihna a ti thar anga, hla sain i chungah lawm ang. Nangmah ami inkhawmpui a tel pha lova lu ngai te chu ka hruai khawm ang, nangmah avanga sawi chhiatna phur rit phur tu te chu ngai rawh chumi hunah chuan hmaisatu zawng zawng che kha ka ngaihtuah ang, in ke bai chu ka chhan dam anga hnawh bova awm chu ka hruai khawm ang, tin lei chung zawng zawngah an lo mual pho na chu fakna leh hming than na ka chan tir ang, chumi hunah chuan ka hruai lut ang che u a, chumi hunah chuan ka hruai khawm ang che u, in hmuh ngei a in sal tan na ka lam let hunah chuan Lei chung mi zawng zawng te zingah hming thanna leh fakna ka siam chak dawn si cheu a, Lalpan a ti.